Mbwenu ku orikushaba Ruhanga eki waamushaba noosiima. Waakimushaba yaakikora noosiima. Ahabw'okuba ebi tushaba Ruhanga ebimwe naabyanga, okishaba n'obu orikuraara nooshaba akyanga. Ku arikukyanga n'obu orikugarukayo naaba akyangire. Ebindi ku turikushaba agira ati mutegyerezegho. Nambwenu hati haine abari aha waiting. Ku oraaba ori omu kushaba, waaba nooreeba eki orikushabira kitakabaireho, obe noomanya ngu ori aha waiting. Kandi orekye kugira oti ka nshabire ka ntangarikiremu. Kwonka hariho eki orikushaba omu kasheeshe omu ihangwe akakikora. Mbwenu kayambi ku yantaahize obugyenyi, nyowe nawe twatandika kushaba. Mbwenu eki tushabiire Ruhanga yakikora. Mbwenu ku arikukikora, itwe nk'abarikwikiriza ekyaitu n'okusiima Ruhanga. Mbwenu abaashabiire obugyenyi obu. Kandi ku oraba otarashabire, otafuba kugira oti, otu kwonka tukabushabira kandi obundi okeebwa nainga ku otabumanyire. Kwonka mbwenu abaabushabiire, Ka tubanze n'abaabushabaire n'abatarabushabaire kwonka baabutaaha bakashemererwa. Twaza kutendereza tusiime Ruhanga. Kandi orikugira ati, Byona tiinyine ahi ndi, akiri gye mbwenu eki nikiba kitakabaire kye. Tendereza Yesu.

na itwe abaabatahire obugyenyi ngu tuhurire, etwombekyere nabo ebombekyere ahabwa Yesu Kristo Mukama waitu. Amiina. Ah, Ivan na Juliana, twena n'abato n'abakuru okuba aha n'ahabwanyu, imwe babiri babiri, n'obu baakuba abazaire baanyu, n'obu baakuba baataaha obugyenyi, n'obu baakuba baasipiika, n'ahabwanyu. So mbwenu eizooba eri. n'obu muryeebwa agandi eizooba eri ritari ribeeba n'eizooba rikuru munonga. Afande Kayambi n'omukyara waawe nitubatabaaritse okuheereza eihanga obunaku kuhika mukahuumura n'ekitiinisa, mukagira abantu b'okubataahira obugyenyi, mukaba recognized omu gavumenti, mutarabire Luzira, Mukaija mukaza omu maka gaanyu, mukataasya obugyenyi bukataahwa abantu nk'abo. Naanye mpumwire na kano kayambi. Ow'akahuumura okwakana naahuumura okwakataano. Mbwenu ku ndi ow'amahe naanye nkaabe ndi yaaba shi nka Major nainga obundi nainga Colonel naanye. Eeh, nainga nawe kuri ari omwahure, nawe akaabaire ari nkaaba haihi naanye aho. Kwonka ebyo byona ka tubite aha rubaju, congratulations Rujumbura na Nyabushozi. Ninteekateeka ngu nibyo byanga bibiri ebiine akakwate aku ndikugira ngu eihanga ryona niribaasa kuba ritaine. Aba Agriculture nibahabura. Ahabwa embeera y'ensi, omushana kwita ebintu n'okwenda kwinkuriizinga porodakishoni ya agurikarikya, bakareeta tekinologye ei barikweta gurafutingi. Gurafutingi abakaikuru nikimanyisa okushanga ngu oine ekiti kyawe ky'omuyembe nainga ky'omucungwa nainga endimu, okwenda kugizaaza munonga

bikiza kuzaara bizaara kukira kuri kyagumire kiri kyonka. Nambwenu nyabushozi egyo ekaba grafted na na na na rujumbura mbwenu ekyarugiremu ningira ngu nimukireeba hoona timuri kukimanya bantu mwe? Nyabushozi rujumbura na nyabushozi ku byabaire grafted ai ngabakamba ka ndekere aho ntakaaza omu bintu by'omunju. Mbwenu nyenda kusiima abantu ba Rujumbura okwakiira okujunwa Nyabushozi takakutungire. Nareeba ow'eishe-emwe omubuurizi waitu Kakuruga otubuurira n'ab'eishe-emwe boona manya byanshobera abari grafted banshobera. Nyowe okabanye ngu Abanyarujumbura baija nkaza kureeba ari abantu baitu bonka abatubuurira enjiri bonka bonka. Nkarenda akakyebezi kaitu kambarira. Koona amaani ga grafted. Rujumbura, Okujunwa ku kwarugire Kabale, Kabale, Kigezi, Kabale na Rujumbura abaatungire okujunwa omu myaka y'ashatu n'etaano Nyabushozi etakwine abantu ku baatandika kurugayo hariyo na Yosaamu, Tindifa, Mukama Eka, Okujunwa kwajwara Nyabushozi. Nambwenu nyabushozi neemanywa ahabw'ekigambo ky'okujunwa n'obu era etarakutandikire kwonka ku yaabaire grafted na na rujumbura omuriro gwakwata omuriro gwakwata ab'ensheeme ahabw'okuba noosa Ankole niyo diocese ei ndikumanya egi omu province yoona omu za diocese ashatu na mwenda ei okujunwa kwabandiize ediini Abantu batakabatiziibwe, batakashomire eiteeka, batakashomire Baibuli, baabanza baajunwa. Nangwa y'orujumbura bakajunwa baabatiziibwe na Kabale n'ahandi. Kwonka Nyabushozi niyo dayosesi nainga nibwo bureeberezi obu ndikumanya obu abantu baajunirwe batabatiziibwe bakiheza kujunwa tagira eiziina rya kabiri aba naamanya nk'oku yaazairwe, Omwoyo amutaahamu, amuhabura okubatizibwa, amuhabura okushomesa abaana, amuhabura okutafuruka, amuhabura obutateera mukazi, ahabure omukazi obutagomera mushaija we, abashaija baaza aha makanisa baaza kuteebwaho emikono, baagaitwa empeta n'abashaija baabo, obusingye bwataaha omuri Nyabushozi omu. Mbwenu ekyo n'obu muryerwa ebindi, kwonka mutaryerwa eki okujunwa kwakozire. Nambwenu muhwezi muhwezi nakayambe tibaine rwekwatso ahabw'okuba nkareeba omuzaire waabo, omuzaire wangye Yosamu nabuurira engira kiine amaani kiri omu burizibiju bwe. Naamureeba ayombekire chapel. Ijuka omuntu beishi akaagira degree hare yo Sam akaagira ki? Taine degree ninga diploma eh? Yo Sam ataine degree ataine diploma tindikuhamya yaaba n'ekya mushanju yaaba n'ekya munaana eki yaaj tindikumanya kwonka yaashoma Yesu. Yaashoma Yesu ahari Kyabagyenyi aha, yaashoma Yesu omuri Nyabushozi, yaayombeka chapel chapel omu omu ka omu ka ye akaarimu chapel. Ku naabeereza kumureeba kumwiriza mushange ati, Tugyende tuze kushabira omu mwanya gwa Ruhanga. Okushoborokyerwa nk'okwo muhwezi ka yaambika ori ahuumwire, chapu otogigaruraho. Garuraho chapu. Eriho? Ekagumaho? Na diini naagimanya? Na kakuru gwe aragishabiiremu? Aha. Mbwenu kuteerana okuraije, ningira ngu nikwija kuteerana owa kano kayambi. Ekindi nitwenda kusiima Ruhanga ahabwa gavumenti egi erikutwebembera okureeta obuteeka burikusha buti. Tukataaha amagyenyi twareeba abantu ensika ei barikuhingiza omwana nibagibaaka nibagitwara tukabireeba nyowe nkabireeba n'amiisho. Tukareeba abantu nibatiina kutaho obugyenyi nk'obu niboohereza abakazi abashaija nibatiina kuzayo. Tukareeba omuntu ajwaire suuti nk'oku zimujwaire nibagira ngu rambira ahansi tukuteere omu maisho g'omukazi waawe. Tukareeba abantu nibatiina kwombeka amaju nk'aga, mbwenu hati ku orikukiikama aho omu ngando, vasatayiro, kiikama omu ngando, reeba ngu ago n'amategura, okishore aheeru aha, mbwenu n'ebya kororo, chairman Ben, na kororo nakwo nibyoneka noshusha oti tibyashushana. N'ebya Muyenga n'ebya Kororo byona kare omutaano gure. Mbwenu ninshaba ngu n'obu tindikukora kampeyini kwonka omuntu yaakora gye ekibiina ki arimu kyona, nyowe ningira ngu Purezidenti Museveni tumuteerire omu ngaro munonga. Eby'okuteera akaruuru ebyo n'ebyanyu kwonka ningira ngu omuntu yaakora nk'eki Ashemereire kusiimwa. Yaagira omuserukare nk'ogwo, akashutama akacumbeka atateire bakwe, ataragiire abaserukare ati batataahamu, atagira ati, Eh, eh! Mbwenu Ruhanga akabuuza Abeeli, Kaini yaamanya ati omuntu yaakora gye tarikusiimwa? Mbwenu naayebare. Omwana akabuuza nyina, yaamugira ati, Ati beitu mami, Imwe mukabaasa muta ensi abantu abaabaire bataine bidaara bya mega tents nk'ebi? Mukabaasa muta? Ati, Mami, ati, mukabaasa muta mutaine simu za simaatifooni? Yaamugira ati, Mami, mukabaasa muta mutaine nkaito mu bigyere kuza kutaaha obugyenyi okagyenda n'ebigyere nk'ente? Ati, Ka nimutugambira ngu mukaba muri omu nju z'ebinyaatsi, mukabaasa muta kuza kwiha obunyaatsi bw'okutinda okatindira mukama eka okatindira n'abagyenyi? Mukabaasa muta? Ati, Mukabaasa muta mutaine ba maidi, ba maidi imwe abakaikuru? Abakaikuru nikimanyisa abaishiki abarikuba nibabahwera omu nju ab'okuteguura, ab'okuteeka chai, ab'okugaburira abantu. Mukabaasa muta mutaine maid? Mutaine ba maid? Ati, Mukabaasa muta mutaine shaho aha mikono? Mukabaasa muta? Mukabaasa muta? Baitu omuri imwe haine owaagyenzire ataine bigyere mu nkaito, orugo yata, nyowe nkaribata naagyenda ebigyere ntaine nkaito naata naaza omu katare? Hariho? Mwimukye emikono ture ori aribatireho n'ebigyere reka kurabata ahanje. Ee, mbwenu shi mwa, naanye mwankura ata? Eh? Ati, Mami, mukabaasa muta kubyama mutaine mufaraso, mutaine katimba k'omu mbu? Mukabaasa muta, Mami? Ndigire kutwara abaana bangye, naabatwara ei naashomeire omu ishomero rya Rionza, kugyenda n'ebigyere mayiro itaano n'omwabazi okugaruka mayiro itaano kumara emyaka mushanju. Naabagya nta aha niho naabaire nindiga kandi nkaba ninza aha. Eh! Nti kandi ntaine nkaito omu bigyere. Eh! Ngu what? Ba bahara bangye yaambuuza ngu what? What imwe abakaikuru nikimanyisa ngu enki? Ngu noogigamba ki ekyo? Nti kandi tukaba twine etadooba, etadooba ningira ngu hariho abatakareebaga tadooba hati abarikuhurira nka vocabulary etakahuriraga omu nsi abarikubimanya nk'ebyaheeru obu turi aha. Etadooba n'enki? Twaba twine etadooba niho turikushomera purepu ei baatuheereza, niho turiku obumwe amashuta nigahwamu, Bakwohereza kuza kugashaba gaburayo, oza ow'ondiijo bakutonyezamu ngu muriireho ku muraaheza kurya mukaikura ati murekye kunshiisira amashitani kandi omushomesa nanda kureba. Mbwenu omwana akabuuza nyina yaamwe ati mukabaasa muta na za kanduro? Babaana bangye ku ndikubagambira nkabagambira kanduro etadooba omwe yaariguza omu nyindo. Omwishiki omwe akangira ngu Jesus! Ngu Yesu! Yesu. Kwonka ku barikuba nibaza kubatizibwa, bagyenda n'obukaito. Omwe ahurira mwakiira n'akakaito, agyenda n'obukaito. Aza omu nasare, aza omu purayimare n'obukaito, aza omu siniya n'obukaito. Hariho abaana baanya obutakaribatagamu eitaka. Mbwenu omwana ka naabuuza nyina, yaagira ati, Ekyo mukabaasa muta? Mbwenu nyina yaamugira ati, Ekyatubaasiise n'ebintu bitaano ebi ndikwenda kubagambira. Nibyo ndikwenda kubagambira, mwanangye Juliana na mwana waitu Ivan owaatureeta aha. Eky'okubanza, yaamugira ati, Ekyatubaasiise ni rukundo. Rukundo. Nambwenu niinyenda kubagambira ngu twena ekyatuteeranire aha ni rukundo. Rukundo ya Ivan na Juliana Naitwe okuruga Rujumbura okaruga Kampala oizire okavuga amashuta g'emitwaro nkaaga oizire kutaaha obugyenyi ti kicwero ni rukundo. Ni rukundo tihariho kiragiro ni rukundo. Nyowe owaija aha naija ahabwa rukundo afande Kayambi. Nyowe nkahuumura tinkyenda kicwero abarikwenda ebicwero nibarya. N'omugongo bakagushara nagwo rundi ogukashemezibwa kwonka akayambikwa n'okwija ataraizire bwangye akanteerera esimu niinye naamuteerera omu kasheeshe nti nkuhamiza ngu niinyija Rukundo yaandeeta akayambi. Ekyabaasiise abantu n'okukunda abaishe-emwe. Nambwenu ekintu ki Sitaane arikureeta, akareetera abantu kwangana, akamanyisa bukuru, akabamanyisa mbwenu nibukuru nainga n'okufa omutima. kugira ngu aba, ngu abanyarujumbura bangye, abanyankore, abanyankore bangye, abanyarujumbura n'obwengye bwa Sitaane, n'obwengye bwa Sitaane ab'enshembo. Ahabw'okuba rukundo niyo yaareteire abarokore boona kujunwa, n'abairu n'abihima, n'abaganda n'abanyankore, bakanywera aha kyanzi kimwe, bakaraara kumwe, bakashoma Baiburi hamwe, bakashaba kumwe, bakahingirana. Ni rukundo, rukundo niyo ekomerana byona. Nangwa manya na imwe abari omu bushwere, okuziikana n'abakazi banyu n'abashaija banyu tikugira ngu okashwera maraika nainga okashwerwa maraika. Kwonka rukundo, unconditional love, okukunda hatariho kugira ngu ku araaba atagizire ati tindikumukunda, kumukunda nk'oku Ruhanga yamukuhaire. Baitu ka mbabuuze, ku okuza kushwera, imwe abatsigazi, okiza kushwera, Okareeta omukazi nainga okashwerwa omushaija, imwe bakazi mwe abari omu maka, okiza kuhitsya ameezi abiri okashanga naagona. Arrrrr! Hurrrrr! Hurrrrr! Hati noogira ota? Mugambira nookora ki? Haa? Noomureeta aha kanisa kandi oti muncwere bwengye shubuuha shi? Hurrrrr! Hurrrrr! Hurrrrr! Chairman wa seero! Hurrrrr! Reverand! Hurrrrr! Councillor! Kwonka ku birikusheesha okugona kuruga, ka shooba orikushusha oti naataaha obugyenyi naagona. Ku birikusheesha biri byaawe. Rukundo neeshweka okugona. Okukunda nikwo kwashweraniise abantu. Okakunda omukazi ou oshweire, okakunda n'abaamukuhingiire. Okabakunda nk'oku orikukunda omuzaire waawe. Omukazi nikyo yaagambiire omwana we. Yaamugira ati, Manya, iwe mwanangye, n'obu twabaire turi gaaha n'ebigyere, tukataaha kashwa, tukaza kaza owa busaabadiikoni, tukaza kwirira, tukaba nitukikora ahabwa rukundo. Rukundo ku erikuba etariho, n'obu baakuta capo omu hoteeri omu, omuntu naaremwa kuruga aha kuza omu capo hariya. Ekigambo ky'okukunda. Ekya kabiri, Byagira ati, N'amatsiko tukahwerwa okukunda. Ekyakabiri, twahwerwa amatsiko. Manya, muri Katunga mwe, eki tutuuze omu nsi n'amatsiko. Eki atujunire n'amatsiko imwe barokore mwe. Tariho orareebire Yesu kwonka amatsiko g'ekigambo kye obu yaagizire ati, Niinye muhanda, niinye mazima, niinye magara. Mbwenu amatsiko ago nikyo omuntu arikwemerera aha ati naayeteisa amakoro gye goona agu arikukora. Gatarigaruka kureeba omu nsi omu gaziikwa. Ekigambo ky'amatsiko. Ekya kashatu, ekya kashatu eki ndikwenda kubagambira abantu mu ekirikwombeka amaka, rukundo, amatsiko. Ekya kashatu n'ekigambo ky'okukora. Obutakora n'ekibi. Obutakora kireeteire abashaija n'abakazi abamwe kubura kwetegyerezana. Babura kwetegyereza na Ayatollah shi hoona ku oraahurire, hoona iwe togire eki otaasya, ori omukazi tiinyangire, hoona toreeta kakye tikongyerera. Obumbe ndi Bishop aha aha bureeberezi imwe abaaruga Rujumbura obureeberezi buri aha obuseero aha. Baabaire nibaha abakozi emirimo, nikitunga omwanya ngyendaza kureeba oku barikukora omu mwanya gw'ekanisa. Mbwenu obundi nka mpikireyo emirundi nka mpikire emirundi nk'eshatu. nshanga abakazi ikumi n'omwe baine efuka zaabo nibakuura ebishaka. Naija ogwa kabiri naija ogwa kashatu naababuuza, Baishe-imwe ka nimukora mwenka? Ba baraimwe barahi? Baahunama baanyetsiza. Ka mwanyetsiza shi mwanyetsize? Omwe empwa-bwoba yaagira ati, Mbwenu Bishopu ku otureka? Ati, Ku otureka ati itwe nitubarwa ngu tushweirwe, kwonka omushaija n'obuhunga tarikubureeta, n'omu muzigo tarikugushashurira, n'abaana tarikubaheera fiizi, ati nangwa n'akasyo k'ebireju niitwe turikukamugurira. Nooreeba enduuru neeshekyerera, obworo, obworo, obworo, obworo, manya Ruhanga ku arikuza kukuheereza omugisha, aguheereze abagweteekateekire. Egyo enjura yaagwa, ku orikuba otaine iziba, torikubaasa kutunga maizi. Egyo enjura yaagwa, ku orikuba otataireyo mbibo, terikubaasa kumera. Egyo enjura yaagwa, ku orikuba otaine mwanya, obunyaatsi tinibumera owaawe. Ku burikumera ow'abandi, otaine gwaawe nainga otaine iziba, riba ihari, rihinduka ihari, nibeehurizibwa amaizi, edaamu ziijwire,

Ekigambo ky'okukora. Nambwenu niinyenda kubeehanangiriza mwerinde engiri ei turikubabuurira abamwe abu ndikugira ngu twine kweteisa y'okugira ngu okukora mukurugyeho. Nituza ku, eby'amagyero, nimuza kureeba eby'amagyero byataahamu. Aleluya! Eby'amagyero! Eby'amagyero! Eby'amagyero! Omu, omuntu orayatsigaho obugyenyi bw'akayambi ngu naataaha omu kushaba kutunga eby'amagyero. hoona shi amagyera ou murikazaaramu? Toine ente y'orikukama? Toine mutumba? Eky'amagyero! Hoona shi omuntu naaguma ategyereize eky'amagyero, azoire amaisho ngu ategyereize eky'amagyero? Obutakora n'ekibi abaishe-emwe. Hariho ebintu ebirikureeta obworo. Omushana nigubaasa kureeta obworo. Endwara omu ka neebaasa kureeta obworo. Orutaro nirubaasa kureeta obworo. Amafa nigabaasa kureeta obworo, kwonka hariho obworo oburikureetwa obutakora. Kandi obutungi obu ndigamba tikushoroora amasyo n'okugira ebimanya ebitagyenda but meeting your needs, okukora ebirikubaasa kushashura ebi orikwetenga, okabona otushita tw'okutaaha obugyenyi, okabona esente z'okuheereza ekicwero ky'ekanisa. Okabona akasaati k'okujwara n'akataayi, basic needs, basic eby'amagyero, eby'amagyero, munsaasire abarikubuurira eby'amagyero kwonka tinkakishoboorokyerwe, tindikamya ngu niija kukishoboorokyerwa. Mwije aha Rwakana nitwija kuba tushabira nimutunga eby'amagyero, tindikumanya tinka yaaba naiwe nooyeta abantu aha Rwakana kutunga eby'amagyero. Eky'amagyero Ruhanga akakikora obu yaakuheereza amaisho abiri. T'eky'amagyero ab'eishe-emwe? Eky'amagyero kano kayambi. Obu waaza omu mahe bakaita bagyenzi baawe ningira ngu ninteekateeka baingi otafwe kikaba eky'amagyero? Kikaba kikaba eky'amagyero. Toine kiti ky'omwani, toine entaama, toine nte emwe okagiha ebinyaatsi?

naatunga eky'amagyero. Naamanya eizooba ku riri orwakataano, naamanya ku bwira ku nyine kutaaha, obundi bukaba bwira ntabumanyire. Eky'amagyero kya shumba wangye ebiro abiri na mukaaga by'okwa kashatu rukumi rwenda kinaana nyine emyaka abiri na gumwe. Ekya kana n'ekigambo ky'amagara. Ekirikushemeza obushwere n'ekigambo ky'amagara. Kurinda amagara, murinde amagara baana bangye. Amagara gakira amagana. Torikubaasa kushemererwa mu bushwere orwaire. Aa. Hariho endwara ezirikwereeta, hariho endwara ezirikuzibirwa, ezirikubaasa kuzibira. Mbwenu nk'endwara z'obushambani, hati nooreeba egyo nooba waayeegyemura mbwenu. Nangwa hariho n'endwara ezi twatwitsire omu butamanya.

Ishe yamubuuza ati, Ka shi nootunga niigura otararabire mu kya kana? Ati, Ka shi itwe ka nibatwegyesa ngu etaabe neerwaza kansa y'ebihaha bakaba batarikukibashomesa obwo? Ati, Ekyo timurakishomire? Ati, Omwana we atindiga omu maisho, ati, Noohanura oti noori oti irooku, ati, Baakuntumaho, ati, Atindiga omu maisho. Akaana kaagyenda. Kwonka yagyenda amugambiire. Nagyenda amugambiire, Mbwenu baana bangye, endwara nambwenu hariho endwara ei turikuyiitsa omu butamanya, endwara ei barikweta okushutama, okushutama, oku murikureeba. Hatiiya omuntu owaruga Rujumbura oshutami omu motoka okataaha omu bugyenyi tukahitsya kyayibirizi ekiro, nyencakare hariyo obundi bugyenyi, tihariyo, Rurungi, tihariyo bugyenyi nyencakare? Ka shaaha saa nda etokushoma,

Ninsinga ahakuba ku ndikwijuka emihanda, naijuka okushutama, naijuka enkiiko Kampala, naijuka ezaaha, naijuka ngira nti ninsinga n'obwo sipuringi ekegumire Ruhanga akagigumiza. Haine ebi turikubaasa kwerinda ebitarikwenda kuza na makerere kwonka kuhurira waasha. Nambwenu niinyenda kubahabura ku oraashutame waahurira waashaakira eisho, oraheera ogira oti oyetooroore ekidaara ogarukye. Ebyokurya ngu mbwenu shi abaraarendinda ab'omu kidaara? Mbwenu shi abaraakureebe nibakutwara aha kitanda nainga ori omu kagaari? Hoo nabwo torireebeka? Ku ori otareebekire eryo izooba omu bugyenyi, hoona ku oriba ori omu kagaari tibarireeba ori omu kagaari? Hariho endwara ezirikubaasa kuzibirwa. Ekya kashatu ekirikuhereruka, niinyenda kushoma omushororongo, noneho ekya kataano. Ahabw, nimubiijuka ebi twagamba? Eky'okubanza? Aha, ekya kabiri? Ii, barokoremu. Amatsiko, kya kashatu? Okukora, kya kana? Amagara, ekigambo ky'amagara. Amagara gakira amagana. Ekyona ekirikuta amagara gaawe ahari risk, kirigyeho. Kirigye. N'obu kwakuba kuri okugyenda nyekiro, wapimamu wareeba ekyayanga byama ahu waaba otahire obugyenyi nyenkyakare ogyende nk'enfura. Wareeba sipiidi ya motoka nebaasa kukurigyiramu obuzibu, kyendeeza. Then ekirikuhereruka ekyamuheru kasha omushororongo n'ekigambo ky'okurokoka b'eishe-emwe. Okurokoka nibwo bushwere burungi. Nambwenu burunga ku bahereza ekujunwa obushwere bwatebekana. Nambwenu abaine Yesu omu kidaara omu, ningira ngu nimumanya amagoba Value addition ei mwatungire mwaheza kwikiriza Yesu. Naanye ningimanya kinani na mushanju omu kwezi kwa kataano ebiro munaana ku naatungire Maama Lydia. Ahakuba nyowe nka nyina amaryo nkakura nyine amaryo maingi, naareeba Andrew aha nikwo twahingiirwe nyowe nawe. Hati niwe omuntu owandeebire nimpingirwa. Niwe ashemereire kuba naamanya eby'omu maka gangye. Niwe ashemereire kuba naamanya tukaabaire tugariire hamwe. Akaabaire acwire emanja Kwonka tutakacwaga rubanja, abo abaarushere bakaabaire nibagira ngu muze omu mushanana, mwakamara emyaka ikumi n'etaano aha rushozi aha, ngu abarokore tukabishutamamu. Kandi tikugira ngu tibibaho ab'eishe-emwe abo ka, there is no perfect marriage under the sun, no, n'owa Bishop nankahe, hoona shi perfect noogi ihahi? Aah, nimuza kutemba motoka nimutaaha obugyenyi nabwo nihabura kubaho enshonga? Abaana nibaza kuhuumurika nihaburaho enshonga? Emyenda nibeeburirwa kugitwara omu b'okugigorora nabwo enshonga neebura? Nambwenu imwe omuri abasinguzi mba nindaba barikugira ngu, nyowe nambwenu omukyara titugira nshonga. Oku Ruhanga yaabatwariize mwije mumpwere kuturashura. N'eby'okurya bya shaaha itaano z'ekiro tihariho nshonga?

Omwami wangye nyowe eki mukundira, n'obu ndikugyenda omu, n'obu nkutaaha shaaha mwenda z'ekiro, we naanyigurira. Nyowe omwami wangye nikyo naamukundira ahabw'okuba akarookokyera kimwe. Ekigambo ky'okurokoka, okurokoka kugyenda n'okwecureeza, okurokoka kugyenda n'okweteisa, okurokoka kugyenda n'okusaasira. Ebyo byona nibibaho, kwonka okurokoka kukuyamba Kuheereza okwecureeza, kuheereza okusaasira, kuheereza okusaasira. Mbwenu ago nigo maani ag'obushwere bwemereireho. Na ninshaba ngu tushome omushororongo mpendere mu nsaasira okutuura. Abakorinso y'okubanza eshuura ishatu ogwa ikumi na gumwe. Abakorinso y'okubanza eshuura ishatu ogwa ikumi na gumwe. Ivan, Nikibaasika ku orikuba nooza kushwera ogyenda n'emitima ebiri, Oh, bushwere bugumire, bushwere bugumire, nangwa bwo bugumire. Kwonka hariho ekirikubworobya. Yesu naayorobya obushwere abaishe be. Nyowe nikyo ndikujurira omubazi gukutambiire nigwo ogambire owaanyu, Ebigumire nibihinduka ebyorobi, enshozi ibandama, ebirikusharura birunda, ebitarikubaasika Yesu abibaasa. Nambwenu nyabushozi egi eine obuhangwa bwayo. Aba abantu abu orikureeba, hariho Bishop akantaayaayira aha yagira ati, Kwonka kandi, Ati, Nyowe ninshusha, ku ari Omukiga, ati, ndashoberwa oku orakora, Canon ti nk'ogu akaariho, ati, ndashoberwa oku orakora n'abantu baawe b'Abahima. Ati, Ati, Abahima ka bagumangaine. Abahima obu bari aho bagumangaine, ati iwe okababaasa ota? Nti, Naanye ngumangaine nkabo. Kwonka ekyabaasize Abahima n'okujunwa. Ekyabaasize Abanyarujumbura n'okurokoka. Ekyabaasize abasiisi n'okurokoka abaishe muze kwikiriza Yesu ebigumire naabyorobya. Omushoro ogwo ogwa ikumi na gumwe. Nigugira guti,
Mumanye ngu tihariho ogundi musingi ogu omuntu weena yaakubaasa kutaho. Mbwenu Ivan na Juliana na bagyenzi bangye abari omu bushwere na bagyenzi baitu abakyara, mumanye ngu tihariho ogundi musingi ogu omuntu arikubaasa kutaho kwombekyeraho eka.
Kureka ogwo ogwatairweho. Kureka ogwo ogwatairweho.
Niwe Yesu Kristo. Niwe Yesu Kristo. Niwe omusingye gw'amaka. Abe niwe yaabombekyera. Niwe anyombekyeire. Niwe ayombekyeire abazaire baanyu abu barikubahingira. Niwe ayombekyeire Yosaamu n'obujurizi. Naimwe abombekyere omu iziina erya Tataitwe, n'ery'Omwana, n'ery'Omwoyo Orikwera. Amiina.
Mukama ow'embabazi. Nitukusiima ahabw'okugamba naitwe, n'okugamba n'abaana baawe aba, Ivan na Juliana. Mbwenu nitushaba ngu abazaire nibaija kukora ogwabo, nainga bagukozire, baajuga ente, baakora obugyenyi burikutangaaza nk'obu, na nyenkyakare hariho obundi bugyenyi, baayeeta abantu, baabariisa, baabanywesa. Abanyabuzaare n'abanyamikago baavuga amashuta embiro, bamwe nibaruga Kampala abandi nibaruga amahanga, nibaruga Buremeezi n'ahandi. Mbwenu Mukama, hariho eki tutarikubaasa, ahabw'okuba nitwija kutaaha. Mbwenu obe naiwe waaza omu ka y'abaana aba, obe naiwe waaba omusingye gwabo, kandi bakwikirize obajune, babone kwombeka eka erikwija kukuhaisa ekitiinisa. Obaheereze okuzaara, obahe amatungo, obahe emyaka mingi omu nsi erimu okushemererwa, Orinde abazaire baabo ahabwa Yesu Kristo Mukama waitu. Kandi omugisha gwa Ruhanga Obushoboorozi bwona, Tataitwe, Omwana, Omwoyo Orikwera, gubarinde, gubebembere, gubajune kandi gutaribarigaho okuruga hati okuhikya ebiro byona. Amiina.